Inche amarieta aane nkorokwa Esther Nyaboke John, igo nde Nyatieko, location Mwamanu sub location, Nyamboga village. egento nkere giasokeire bono mambia, omogaka naro akonyora ogosainwa na omwana oye, mambia iga saa kumi na mbili na nusu narangerigwa na oyomo oito o nyumba kumi, akaniambia.

Inche na
oyomo bwa nyomba kumi ase ekenyoro ekia nyamboga, naende inche inde buna omonene bwa nyomba kumi. Omogaka oyo nyangoiche ime omoro ominto, nigo twaumeranete igoro, ekero nasogete gochapa haraka iga, ere na eche aare gotora, akang'ikaransia ogontebia ng'a nobwate esimi abwo, nkomoboria esimi naki inki ogokorera? Ogontebia ng'a yaya, ntagete esimi onye kobwate ebese ng'ake. Nkamotebia yaya esimi yane bono iga timbwati kadi, tigaaa. Ndaragenda, ningocha nabo tokorora. Mogaka oyio ekonyora torire echa akagenda nero, agaikia amasini agakora agapima, lakini egento ang'eresete na ekemo gio kantebeti ng'a omomura oyo naborete. Nkamobori koruriraria, agantebi ng'a karibu ewiki eyemo omomura oyo tinanya komorora. Nkarora omogaka oyio nabo arenge na wasi wasi, inche ngakora ki? Tinakora kende, nkamotebia aye bono genda polisi, gwachire polisi kwa ripotiri? Agantebi ng'a polisi noo ntagete kogenda, nkamotebia ogende bono rero oripoti onye omomura oyio kaborete. Omogaka oyo orabeire okobwatia omomura oyo, naende chusi chusi ekero ewiki yaye, ewiki nyuma y'ewiki eye buna echagete, inche ntwomerana nere agantebi ng'a yaya, mpolisi yaye nkoripoti omomura one ang'ibete erifu sarasini. Chibesa echio nachi chiaretire obokong'u mpaka bono iga, nachire ko bono mambia inche nao ngokora egasi ang'e nsa iga, onyaye Nyasae. Igo nachia gosoka nkonyora abaminto nsa iga bakwamboka gochia egasi ya mchengo bagontebia ng'a yaya. Nomaete egento gakorekanete chinguru chiatwakire maate iga, togende ango nabatebia togende. Ekeene ekero naikoo chingiya chiang'a akere geita, nairana, nagenda nateba nkogenda mpaka bono na- na- namboki chianga chiane nche ngokora egasi botuko, natereka oro naende nanyora Nyareso nchera naende namotebia Nyareso togende, Nyareso twa twaigwa. Bono, omogaka oyo, egento giatoondokia, ekeene oirire chinsa chinyinge sana gocha gocha korwa erio achete polisi. Korwa saa kumi na mbiri, mpaka bono saa tatu, naria agocha kooroka nabasigari. Bono, Ekero twatagoire twanyorire ekeene omomura oo nigo akwete kare, naende nigo akenyire. Onyango otari rero ritang'ani akorire ekegisa buna eke, naagete momura ominto okogoro, engaki gete korwa magega abwo, ekeene nabo twamocha abache abiteti, rakini rende omoiso akagenda agakora ki? Agateba takoirorera amang'ana enga buna ayio. Onyango obeire ekenyoro ekogokora ebiisa ebinge, momura oyo tari ritang'ani amobwatire naende namobwata, rende riakabere amorentere abasigari akanyora tachieti komoikera. Bono omomura oyo onye kani ere okuure, lakini onyango, intwo toroche ng'a kenyoro eke kera ki tagokora ki? Ntokomogani komenya ororo.
Ritang'ani, Nimaete twensi nkorera tore, twengwanche totegererane totware esauti eyemo. Onye obomaene gwacha ase ekerero ki'omwana oria oraire inse aria Kennedy, goika otware amasikani. Lakini onye kobwate gopinga konde gose gokwana korera konde gotari kuya, igo Insa chinde kera ngeri kiao nare nekebe. Aya, shh.
Ntorete obosari bonde obonene mono, oboetani boria bwakorekanire. Tokogenderera gotumeka chinguru, na abasigari batumie chinguru, ngokorera tore korusia emebere ensa etano etioyomo. Mwarenge gwancha tokire, torusie omobere Maria, omogaka oria nere ensa arinde ochemba obware, arusiwe orairwe nyagitari. Na sheria ambayo inafuatiliwa.

Ase rituko ria rero twasiririe momura omoke bw'emiaka ang'e emerongo etato ase eng'ench- eh, goetera chinchera chi'obotutikanu ake, ase eng'encho omobere oye igo otooka ore nyomba, osarekire. naende nobwate chingoma chire chinene ake. Twa involviri the crime of scene officers erinde erio bachake obotuki bwabo tomanye ng'a naki ogosira kw'omwana oyo kwarenge. Ribera riabeire ake ase omwana oumi- ou- oumizirwe na mwananchi ase ogokagerwa ng'a nsa chinde. ase okong'usana nabo abaire babwate nomwana oye na gokwaretete amakweri aya. Ogochika kwane gose ogosaba kwane gochia ase mwananchi, kera ebikoro bi'enga buna ebi biabeire, ntobwenereti kobogoria esheria ase amaboka aito. Kere togokora iga nabo togokora tore ase obomo, lakini emanyekane ng'a kwabwatirwe aye oyomo igo Kobogoria omosalaba oo aye omonyene. Igo ekero tobwate bibe binde buna ebi ase ekenyoro, tiga totige Serekari yakore obotuki bwaye, erinde twanyara goteba ng'a obomaene noyo okorete kera kento tari ase ogokwanera ase obwamong'ana oyo na gochaka komoshambulia, ase eng'encho naende nabo okonyora ng'a oboori bwarure ase oye oyo twakagerete boiranire ase ore as an individual ase ogokoreta chingoma ase oyo twakageire.